Hemmäňe salam mähriban dostlar, mähriban ildeşler Türkmenabat kargonyň siziň üçin täzeje betinden surpraýz teklibi bar. Öň bilşiňize görä gara ýollar bilen on dört gün, on sekiz gün dowamynda türkden Türkmenistana kargolaryňyzy ýüklegiňizi dastawka edýärdik Türkmenistanyň bäş welaýatyna. Indi ýene bir täzeje hyzmadymyz howa ýollary bilen ýagny samolýotda iki, üç maksimum dört günüň içinde türkden Türkmenistana ýüklegiňizi dastawka edýändiris bäş welaýada Türkmenabat kargo Ýedi ýigrimi dört siziň hyzmatyňyzda. Hemmäňize salam dostlar onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz. Dostlar, üns beren bolsaňyz onlaýn gepleşigimizde birnäçe parlak ýyldyzlarymyzy, ýagny iň populýar, iň bet ýyldyzlarymyzy myhman etdik. Köneleri ýatlap nostalgiýa bolsun diýip, köne ýyldyzlarymyzdanam myhman etdik. Ýöne üns beren bolsaňyz, Biz onlaýn gepleşige hiç at gazanan artistlerden myhman edip görmedik we bize birinji at gazanan bolup, ilkinji at gazanan bolup Azat Oramadow myhman bolýar. Aýdaý aýdaý, aýdaý aýdaý, kalbyňdaky söýgiňi aýdaý, aýdaý aýdaý.

Bizem gowy Hudaýa şükür bizem gowy. Ilki bilen şuny aýyp geçeýin biziň onlaýyn gepleşigimize at gazanan artistleriň içinde ilkinji myhman bolan Azat Oramadow Media TM'a hoş geldiňiz. Spasiba.
Taňyr ýalkasyn. Sizede çagyranyňyza aw hormat edeniňize ähli işdeşleriňize gruppaňyza üstünlik arzuw edýän Media TM size gowy arzuwlar işiňiz rowaç bolsun.
Öne. Köp sag boluň, köp sag boluň. Ilki bilen o näme? Hemişeki ýalak. Siz bilen ýakyndan tanşaýly, awtobiografiýaňyzy aýdyp beriň. Ah, maşgalamda kakam I gelnim, iki gyzym bir oglum bar. Örän gowy.
Örän gowy. Özüňiz barada aýdyp beriň. Indi maşgala barada aýdyp berdiňiz, göni maşgaladan girdiňiz. Indi özüňiz barada aýdyp beriň. Nireli siz? Näme etdiňiz? Bu güne çenli şu zatdan bir gysgaçyk aýdyp geçseňiz. Nirde okadyňyz?
Men Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Mekan daýhan birleşiginde doguldym. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyl Şo taýdaky dokuzynjy orta mekdebi okadym. Ondan soňam iki müň on birinji ýylda Türkmen döwlet medeniýet institutyna girdim. Ondan soň iki müň on altyda tamamladym.
Düşündim. Gaty gowy. Medeniýet institutymyzda näme bölüm, näme fakultet okadyňyz? Fakultet näme? Höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak. Hä.
Gaty gowy öz ugruňyzdan göni aýdym saz ugrundan okadyňyz. Hawa. A islendik bir näme diýeýin topar zat döredibilýända mysal üçin orkestr zat döredesim gelse bir işe barsam işe ýerleşsem şo taýda açmana mümkinçilik bar. Ugrumça.
Düşündim. Gaty gowy gaty gowy aýdym saz ugrundan diýe şo ugurdanam dowam edip dursuňyz. Sag bol.
Örän gowy.
Indi şu indiki berjek soragym elbetde şuda ýene ýaňky diýişim ýalak. At gazanan artistleriň içinde, elbetde, siz ilkinji myhman bolanlaryň biri. Ýalňyşmasam, at gazanan ada geçen ýyl mynasyp bolduňyz, dogrumy? Ýa bu ýylyň başragyndamy? Şu ýylyň başragynda, fewral, fewralyň on dokuzynda. Baýdak baýramçylykda. At gazanan artist bolmak näli duýgy eken? Şo barada aýdyp berseňiz bir agajyk.
Gowy duýgy. Ýylyň azaby-da, ýyl, ýyllar boýunça şol zähmet çekýäň, şoň azaby, miwesi üýtgeşik gowy. Gaty gowy.
Indi ussada bir sorag berip geçeýin. At gazanan artiste eýe bolduňyz, şo eýe bolandan soň durmuşyňyzda nämeler üýtgedi? Hawa, toýlar gymmat boldumy, toýlar köpeldimi?
Näme diýsemka? Toýlar-a şu öňki akymy. Hudaýa şükür, şu aýda bir Hudaýyň bereni bolup dur. Alla şükür. Onnoň näme diýeýin? Üýtgeşmeler bar. Üýtgeşmeler. Birazajyk öňki ýaly däl-de. Aýt. Düşündim.
Näme diýjegimi bilmän başga. Üýtgeşme bar ýöne. Şeýlemi?
Azat Oramadow, düşünýän tolgunýansyňyz. Tolgunmaň. Mümkin boldugyça rahat boluň. Biz gepleşigimizi onlaýn şekilde alyp barsagam, edil ýan-ýanyna oturan ýalak rahat şekilde arkaýyn söhbetdeşligimizi dowam edibereliň. Bolýar.
Indi sungat dünýäsine geleli. Aýdym-saza näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Nädip başladyňyz? Şo barada aýdyp berseňiz. Halypaňyz kimdi?
Aýdym-saza başlamda hemişeki öz egin-eşlerimizem, dostlarymyzam sorag berilende, şu sorag gelende neme diýip başlaýar-a? Kiçilikde çagakam başladym zat diýip başlaýar-a? Şondan edip başlaýyn-da men. Aýdym-saza Nähili diýsemkäm, togsan sekizde başladym. O wagtlar ýöne agam bar, halypam, öz ulagym-da, Oramadow Ýazmyrat, Myrat diýýär ata ýaşka. Şol halypam, onnoň şoň ýanynda bir-iki aýdymjyk zat aýdýardym. Onnoň iki müň birinji ýylda özbaşyma meni böldi-däneýin aýratyn toý alyp berip başlady. Iki müň birinji ýyl, iki müň üçünji ýylda doly toý sowup başladym. Ondan öň şoň ýanyna gidýärdim, kömekçi, birki aýdym aw, saz çalan bolýardym. Kalonka süýşürýärdim. Iki müň üçünji ýylda eýýäm doly şekilde toý alyp, toý sowup bilýärdiňiz-dä? Indi sowup bilýän diýsem, gidip başladym-da. Sowup bilýän diýsem, onýalak neme zat däl-de. Şo wagtlar ýeke öz başyma alyp başladym toýy. Hä, düşündim, düşündim. Onda, indiki sorag, pikirimçe, agzalarymyzy gyzyklandyrýan soraglaryň biri, haçan, näçenji ýyllarda aýdymlaryňyzy, ýagny professionalny şekilde ýazga geçirip, ýagny klip düşürip, ýagny diňleýjileriňize, halka hödürläp başladyňyz? Näçenji ýyllarda? Iki müň sekizden soň on, on birinji ýyllar Tüweleme. şol. Ýöne klip mende kän däl. Klip kän düşmedim sebäp diýseň, Owazyň Owaz teleýaýlymy bar, şoň içinde işleýän oglanlar bilen Owaz üçin düşýädim-de ýöne daşyna kän klip düşemokdym. Toýdan zatdan pursatlar düşýädim. Toý klip-da. Onuň atak başga kän klibim ýokdy. Bir bäş-alty sany şo türkmen owazynda çykardym. Şo karalykda iki müň on dörde çenli altymy alty sany aýdym. Düşündim.
Aý, indi şular ýaly diýeli iki müň sekiz, iki müň dokuzda eýýäm hä, iki müň onmy, iki müň sekiz diýdiňizmi? Ýaň aýdymlar professional şekilde ýazga.
Sekizde.
Iki müň sekizde ha o awa. Awa. Indi şo döwürden başlap indi klip milip zat hödürlediňiz zat etdiňiz ide diýdiňiz men kän bir klip hödürlemedim. Awa. Diňe owazda işledim owazyň daşynda kän bir hödürlemedim diýip. Şoň sebäbi näme näme üçin klip hödürlemediňiz?
Sebäbi birinjiden-ä ilki netim şol owaza çykmak üçin. Niýetim şody. Şo taýy aýdym bermek köpüräk. Onnoň her bir aýdymçyň özüne gelişýän aýdymlary bar-da. Mysal üçin, mysal üçin aýdaly, men nädip düşündirsem, men gamgynrak aýdymlar bolýar, gynançly aýdymlar. Şolary köpräk aýdamsoň, köpräk aýdamsoň, ol aýdymlar kän daşynda zatda düşseň, täsirli bolanokdy o wagtlar. Sebäp diýseň, şadyýan aýdymlar, zatlar. Men oňaramokdym-da şo klibi. Düşüp oňaramokdym. Onuň akkuratnyrak bir ýerräjikde stena ýaplanybrak, gynançlyrak aýdym bolsa aýdýan. Ondan kän eýle-beýle bolýar, ony duran ýerim dälä. Başaramok. Şonuň üçin hem düşmedim. Soň ýöne düşüp gördüm, muňa düşseň boljak eken. Aý, näme-de bolsa. Düşseň ýöre, bolýar eken-hä, düşseňem ýöreýär eken-dä, hä? Aý, ýöremez, boljak eken-dä, edip boljak eken. Men edip bolmaz öýdýädim-dä. Pikirim şody. Şoň üçinem diňe şo. Tak, ol
edip bolmaz. Aha.
Akuratnyja etýädim-dä, kän bir näili ssenariýaly zatdyl däl-ä, ol ylgap käbir nemeler güýçli bolýar aýdymçylar düşende zat edende özüň men-ä käwagt käbir klibine seredýän welin soňuna çenli gözüňem aýrasyň gelenok. Aktýor güýçlül-ä, men bolmasa. Ugrumam şo on. Aý, kän diýjek bolanym kän gyzyk gyl, şa diýýän zatlar çykaryp bilmedim-dä. Ýöne ýürege ýakyn, ulurak adamlaň diňläýjek aýdymlary, ýa halk aýdymlar, şon ýalyrak ýagdaý. Sebäbi şol. Has köp agyr aýdymlar diýerler, medni aýdymlar. Hawa, medni aýdym şo-da.
Indi sorag şeýleräk gelýär-dä, siziň diňleýjiňiz, diňleýjileriňiz, o fanatlaryňyz, muşdaklaryňyz diýeli, şo ýyllardan bäri sizi diňläp gelýär, gollap gelýär we men sizi azyndan bir on ýyldan bäri tanaýan. Sag bolsun.
On ýyldan bäri tanasamam, şeýle bir zat bar-da, Diňlenýäňiz, tanalýaňyz, ýöne hiç bir pik derejesine, ýagny super star derejesine gelmediňiz, ýetmediňiz. Şoň sebäbi näme? Sebäp,
sebäp işlemedigimde. Işlemedim-dä. Köp işlemeli. Ana ýaňky aýdýan zadyma dolanyp gelýär ýene-de. Köp işlemeli. Şu ýaşlaň Edýän talaby bar-a. Şony zat etmeli. Köpüräk üns bermeli. Tutaýjak zat etmeli-dä. Onnoň meň aýdýanym ana ýaňky ýalaky bolýar. Haýaljak aýdymlar, onsoň uluraklar zatlar, ulurak ýaşlylar diňleýär, kiçiler kän diňlänok ol aýdymlary. Geçirip goýberýäň. Aý-waý-eý, çysgynç diýerler-ä. Şo bolýar. Şonuň üçin köpüräk işlemeli. Sebäbi şonda.
Ýöne men şu taýda bir zat goşup geçeýin-de, meň bilişime görä, başda men, elbetde, men başgalary bilemok, men öz adymdan aýdýan, başda görýärdim täzelikler bady. Soňam ýuwaş-ýuwaş täzelikler azaldy we ýuwaş-ýuwaş doly şekilde ýitdiňiz. We ýene oba bir-iki ýyldan bäri täzelik hödürläp başladyňyz, ýöne şu aralykda bir ýok bolduňyz-da. Muňa näme sebäp boldy?
Muňa sebäp jaý salmaly. Aý durmuş işlem boldy-da. Jaý gurluşyk etişdirdim, aladalam boldy. Diňe şu ýygnanjamy jemlenip, jemlenip, jemlenip öý dikeltmeli. Ile meňzeş bolmaly.
Alada şundan. Düşündim. Bundan hem däl şundan. Düşündim, düşündim. Şon ýaly. Beh. Jaý salmak kynmy, hä? Aý mum jaý salmak indi durmuş işler-dä, semýaýny işler.
Ýa, indi şeýle bir zat bar-da, mysal üçin bar aýdymçylar şu arasynda jaýam salýar, durmuşam gurýar, öýlenýärem, hemme zadam gowy, ýöne Aýdymynam dowam edýär. Sungatynam aktiw şekilde ýetişýär. Ýa. Hawa.
Siz ýetişmediňiz-dä? Ol edil men näme diýeýin? Edil olar ýalaky ataka edemok-da, karoçi, näme diýip düşündirsemkäm? Hm, indi dogrujagyny aýdaýyn-da. Kän bir klip zat düşüp, kän bir öňe gitjek bolup, Dyzap durmadym-da, gepiň tümmek ýeri şon ýaly. Kän dyzabam durmadym, şu günüme şükür-ä diýip, toýumma aýdymmy aýdýan, ile hyzmat edýän, sagbolsun alýan, ýene i, hojalyk, iş, öý, çagalar. Ondan käwagt çykana ýaňky aýşym ýaly Owaza gidýän, konsert ýazýan, klip düşýän. Şu akymyna göräjik känem bir gatam ýüzjek bolamok. Normalce şu bolşuma görä ýaşap ýörün.
Akymyna görä dowam edip dursuňyz. Düşünýäň? Hawa.
Onda men şu taýda bir zat goşup geçeýin. Käbir adamlar bar, käbir aýdymçylar, bagşylarymyz bar. Mysal üçin diýelim, on sanak bir A basganjak bar bolsa, bire gelensoň tijenýärler, dyrmaşýarlar, ikä münjek bolýarlar-da. Ikä gelensoň üçe münjek, şeý diýip dowam etjek bolýarlar-da. Şoň sanda, mysal üçin, menem, menem kän bir ülüp, birden bir zat edesim gelenokdy, ýöne bir ýerde durmagy halamok. Bolandan, Alla ýol berenden, nesip edenden şeýdip dyrmaşjak bolýan-a, ýöne diňe ýokaryk, şo bir ýerde durjakkä bolýan. Diňe ýokaryk, ýokaryk, ýokaryk. Näme iş etsegem tapawudy ýok, şo bir Bilemok şo çaglykdan öwredilipdir durma diňe hereketde bol diňe ýokary Dogry şol dogry. Şol hereket etdä gepiň gysgasy. Dogry şol. A ile güne bir peýdaly adam bol a minimum şeýle diýeýinä. Dogry.
Onda siz belli bir ýere geldiňiz toýuňyz zadyňyz bar gül ýagdak ondan artygyna dyrmaşasyňyz gelenok hä Ýaltanýaňyz-da, şeýle bolýamy? Ýok.
Başdanam Başdan nemäňi dogry etmeli-dä, eden işiňi. Başdan netiň bir ýerde durman ýene bir baryp, ýene aňyrragyna baryp, aňyrragyna şeý barasyň gelse-dä. Meň başymam şon ýaly. Haýaljakdan şo bir ýerjikde, ýene-de monsoň soňrajyk şo aýlanyp ýörün-ä töweregikde. Ýitibem gidemok. Ýitibem gidemok. Şo bolup ýörşüm. Kanagada bereket diýär-ä türkmen. Ýo, ol dogry. Baryna şükür edip bilmegem gowy bir hil, gowy bir häsiýet. O-da dogry. Ona-da goşulýan. Ýöne häzirki zaman, biz döwrebap zamanda ýaşaýas-da. Nesip bolsa diýeli şeýle çagalarymyz ulalaberse, Men bilýän, bu şeýle bolar. Näme üçin diýende, mysal üçin, meň atam diýeli, meň kakam şo öz ýaşynda bir käbir zatlara ýaňky diýişiňiz ýaly kanagatly bolsa, men belki şo atamyň ýaşyna gelende şo zatlar bilen kanagatlanyp bilmedim. Men has köpüni isledim belki. Ol açgözlük zat bilen bagly däl-de, döwre görä deň etjek bolsaň, döwre görä deň gitjek bolsaň, şo üýtgeýändir-de, mysal üçin diýeli, Atam, näme, ýigrimi bäş ýaşynda iki sany jinsi bolsa ýa iki sany balak bolsa Gülýala ekeni-dä, mysal üçin diýýän-dä, indi men bilemok, mysal üçin diýýän-dä. Düşündim. Häzirki döwürde iki sany balak, iki sany jinsi bilen ol bolanok-da, näme, bir köpçülige gidýäň, bir azajyk üýtgeşjek geýinjek bolýaň, eý, men diýjek bolýan gepim, köpem geplemäýin-dä, sizi gepledeýin. Häzir çagalar ulalar we şol, näme, trebowaniýalar başlar-da. Kaka men ony isleýän, kaka men muny isleýän we biz siz hemme kişide öz çagalaryny hiç ilden günden kem etjek bolanokda. Bizä hawa diýelim belli bir zadymyza kanagatlanyp bilýäs, şükür edip bilýäs ýöne nesil üçin etmeli bolýasda. Mesele ýok.
Hökman etmeli. Etmeli.
Nesip bolsa. Işlemeli enşalla.
Işlemeli ýöne indi şu bir pikirim bar nesip bolsa. Indi şu oturdym kän pikirlendim. Öýdäkiler bilenem maslahat etdim. Dostlarym bilenem maslahat etdim. Şu wagt Ataş Jumaýew bilen bir gürleşik etdik. Aýdymlarymy on bäş sanak aýdymy şu wagt tabşyrdym. Indi şoň on bäşisini işlemeli. Ondan gowy aýdymlar bolmaly hemmesem. Şoň içinde ýaşlaň isleýän aýdymam bolmaly. We arada neme bilen şutaýlyk geçeýin. Azat kaka bilen Azat Oraz bilen klibimi gördüňizmi? Hawa gördüm. Şol aýdymy gördüňizmi? Şon şol şony özüm ýazyşdyrdym. Indi şon ýaly stile geçjek bolýan. Netim, indi täzeçe, indi nesip bolsa ýene. Nesip bolsa, gowy bir pikir, gowy bir. Dört aý, bäş aýdan başlajak. Nesip bolsa, gowy bir pikir. Nesip bolsa, şun çynym bilen şu wagt şoňa ýapyşyp otyryn. Pikirim bar, nemäm şoňa jemledim. Indi şo taýsynam bir göreýin nähili bolýarka. Nesip bolsa.
Nesip bolsa çynyňyz bilen ýapyşýan bolsaňyz bolar nesip bolsa Alla ýol berse bir iki orslarda bir nakyl bar türkmençe sen bar birinji orsçasyny aýdaýyn luç poznj çem nikagda diýädä hiç bolandan giç bolsun diýädä türkmen dilindede Awa awa hiçden giç ýagşy. Alla öňüm berenden soňum bersin diýärä edil şoňky ýalak awa. Işläbermeli durmaly äl aý indi giç boldy diýen düşünje däl nä menem diýýän Azat Oramadow indi meň ýaly boýam gysga däl boýam beripdir Alla görkem bar ses temasynda hiç hili mowzuk temany açybam oturjak däl nä beripdir de Alla bilýän şeýle diýeýin Azat Oramadow men bir proffesional şekilde bir aýdyma düşünýän bir adam ýa bir muzykant däl, ýöne meniňem bir azajyk bolsa-da gulagym bar we men gulak bilen eşitýän, sizde üýtgeşik bir ses bar, da damakdan aýdyp bilýäňiz dä, o tapawutly bir zat, bizde Türkmenistanda olar ýaly aýdýan gaty az, sanap bolýar da el bilen, sanap bolýar da. Şonuň üçin de näme üçin ulalanok, näme üçin edenok, şo sorag gelýär, meň pikirimçe agzalarymyza-da we siziň diňleýjileriňize-de edil şo sorag gelýändir, näme üçin Azat Oramadow Ýani näme diýeli tans meýdançany ýaranok, tans meýdançany ýyrtanok, Azat Oramadow işlemeli diýen pikirler bardyr meň pikirimçe. Dogry şol.
Nesip bolsa şony Alla ýol berse awa men şu sözümi tutaryn enşalla. Dört aýdan bäş aýdan hemmeje zadym taýyn bolsun şoňa telläp otyryn şony. Onsoň enşalla gowy zatlar hödürlejek Alla ýol berse. Nesip bolsa. Ozal-a Hudaý, nesip bolsa, on bäşden ýa ýigrimidan, otuzdan bir aýdymym-a hit bolar-a, ýekeje aýdymym. Enşalla. Hemmesi tutsun, nesip bolsa, ýagşy niýet ýarym döwlet, ýagşy niýet bilen başlasaňyz, iň bolmanda bir birjijegi, birjijegi tutar enşalla. Ýüregim bilýän şony söýýär. Nesip bolsa, nesip bolsa.
Enşalla. Nesip bolsa.
Nesip bolsa, owan. Bolar, enşalla bolar.
Diňe işlemeli, bolýança işlemeli, bolar, bir gün bolar. Enşalla. Indi. Biz Media TM-da bäş sany aýdymyňyzy saýlawa çykardyk. Azat Oramadow haýsy aýdymyny janly sesde Media TM agzalary üçin we Azat Oramadowyň diňleýjileri üçin haýsy aýdymy aýdyp bersin diýip. We elli prosentden köp Aýdaý aýdaý aýdymy saýlandy. Gep Gep şeýdip aýlap aýlap getirdim-de, mümkin bolsa Azat Oramadow janly sesde Aýdaý aýdaý aýdymyny ýerine ýetirip berse bize. Baş üstüne, uly höwes bilen. Aýdaý aýdaý, aýdaý aýdaý, kalbyňdaky söýgiň aýdaý, aýdaý aýdaý. Aýdaý aýdaý kalbyňdaky söýgiň aýdaý Boldumy brat. Haý tüweleme tüweleme. Sag bol. Berekella berekella sesiňize saglyk sesiňize saglyk. Sag boluň. Azat Oramadow Türkiýä gezmäne gelip gördüňizmi? Ýok. Nesip bolsa Türkiýä Stambula gezmäne gelseňiz Biziň türkmen tagalymlarymyz Fitch House-da sizi myhman etmek isläris, nesip bolsa. Enşalla, nesip bolsa.
Taňryýalkasyn. Enşalla, barsak hökman bararys enşalla, nesip bolsa.
Dostlar, biz nirde? Biz elbetde Ýeni Kapy

Ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen salymlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, menä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun. Işdämem açyk bolsun. Hasam soňky wagtlar üns berýän biziň ýyldyzlarymyz. Biziň Gowy ýyldyzlarymyz, Ýazberdi Mahmudow, Azat Orazow, Batyr Çapa ýagny Batyr Muhammedow şolar bilen bilelikde köp görýän-ä instagramda wideolaryňyzy görýän aňarda bäzi suratlaryňyzy görýän. O näme fit ýazýaňyzlarmy ýa bu bir üýtgeşjek taktika barmy näme etýäňiz şo barada aýtyp berseňiz. A.
Batyr a meň dostum, kursdaşym, gowy jana-jan. Maşgalaly gatnaşýan dostum Batyr jana. Onuň Ýazberdi, Azadoraz olar halypalamyz, agalamyz. Olar bilen gowy gatnaşýas Hudaýa şükür. Bir gün bolmasa bir gün jaňlaşyp görşülýä, çaý içilýä, maslahat edilýä. O Ýazberdi bilen Azadoraz bilen ikisi bilen üç bolup bir aýdym ýazdyk. Ýöne intäk klibini düşemzok. Empatrisine zat etdik. Azat Oramadow, Azat Orazow, Ýazberdi Mahmudow bu aýdymyň MP3 görnüşi eýýäm çykdy. Indi klipine garaşmaly, dogrumy?
Indi klipinem nesip bolsa düşmeli indi. Ýakyn günde düşer enşalla. Nesip bolsa, nesip bolsa garaşýas.
Nesip bolsa.
Şu ýerde şeýleräk bir soragymyz bar-da, men arasyna ýene girip geçeýin. Näçinji ýylda toý etdiňiz? Iki müň ýedi.
Iki müň ýedinji ýylda toý etdiňiz-dä. Biz mail etdimidi, Azat Oramadowa näli soraglaryňyz bar diýemde, şo taýda biri ýazypdyr-da, Azat Oramadow toý edende tanymal bagşylaryň hiç biri barmady diýipdir. Şeýle sorag ýazypdyr-da. Dogrumy şu, şeýlemi?
Bä, şo döwürler Ýo, bardylar-a.
Şeýlemi? Bardylar, bardylar.
Awa. Kim bardy toýuňyzda?
Şo döwürler Maryň ýyldyzlary. Amaş Ballyýew bardy, Kakely Toýly pahyr bardy, ýatan ýerleri ýagty bolsun. Ýatan ýeri ýagty bolsun.
Jaýy jennetden bolsun. Iman äkiden bolsun. Onnoň Başga-da ba kän aýdymça Mülk Ataýew bady, Eýupjan bady, Gülnar bady Ataýewa, Muhammet bady Meredow.
Muhammet Meredow ýadyma düşýä.
Hawa.
Gowy, näme üçin Ýazberdi Mahmudow ýokdy, näme üçin Azat Orazow ýokdy, näme üçin Batyr Çapaý ýokdy?
O wagt olary tanamokdym. Batyr Çapaý bilen hä entäk kursdaş däldiňiz. Hä, düşündim. Ýok. Aw.
Pikirimçe agzalarym ýaňky soragy ýazan oglanam düşünendir indi nämäniň nämeligine. Ýöne şo wagtyň ýyldyzlary barypdyr-da, iň bärde Amaş Ballyýew, ondan soň ýatan ýeri ýagty bolsun pahyrlar barypdyr, Nuralyýewler. Tak, şolar şo wagt parlap ýören bir Gowy bir ne zatda derejedäki ýyldyzlarymyzdy. Indi. Hawa.
Ýaňky şo Amaş Ballyýewi ýatlap geçdiňizle, men şony hökman bir zat edip geçeýin, aglap geçeýin. Amaş Ballyýew bize onlaýn gepleşige myhman bolmaly we Amaş Ballyýew bize onlaýn gepleşige myhman bolanda, biz Amaş Ballyýewiň özi bilen göni habarlaşman, Azat Orazow bilen habarlaşdyk. Azat aga şeýle-şeýle Amaş Ballyýewi tanaýanmy? Hawa, tanaýan. Arkaýyn. Meniň şeýle-şeýle gepleşige myhman edip bolarmy? Biz MediaTm-nyň üsti bilen göni çykmadyk, Instagram ýoklugy üçin, bolmasa MediaTm-daky oglanlar ýaly. Azat Orazowyň üsti bilen çykdyk. Azat Orazow Amaş Ballyýew bilen gürleşýär, bolýar, problema däl, men oglanlaryň gepleşigine myhmançylyga bararyn diýipdir. Belli bir wagt belli bir wagt belleşdik. Şo wagta bir iş çykdy. Aý bolýar yza aldyk. Aha, ondan soň ikinji gezek syomkany etmeli wagtymyz Aşgabatda ekenmi näme, ýene-de bir mesele çykypdyr da, bilemok, maşgala ýagdaýy bolup biler, her hilek ýagdaý bolup biler, awa düşünýäs, adamçylyk bolup bilýän bir zat. We üçünji ýagdaýda bilýäňizmi, aradan bir 10 gün geçenden soň ýene täzeden habarlaşyp, bir şu edýän bolsak edeli, sebäbi biz gelýän myhmanlarymyzyň belli bir arada Ýazgysyny geçirmesek, biziň gepleşigimiz yza, yza süýşüp, agzalary garaşdyrmaly bolýarys, olam bir gowy zat däl. Indi üçünji zapis günlerini hem bellänimizde, Amaç Ballyýew habarlaşmady we bizden habary almady, ýagny swýaza çykmady-da, gepiň gysgasy. Hä, gowy zat aýdyp berjek şuň yzyna.
Şuň yzyny men näme üçin aýdýan? Şu barada näme diýip bilersiňiz? Sizden gyzyklanaýyn.
Näme diýeýin şu barada? Käbir zady gözleýäň-ä. Käbir zady gözleýäň, gyzyklanýaň welin, kynrak bolýar-da tapmak. Ýöne haýradyr, nesip bolsa gowy bolar, gowy gepleşik çykar ýazsaňyz. Enşalla ýazar olam, nesip bolsa ýöne bir zadam menem sizi kän gözledim-dä. Sizem gözlemeli-dä indi. Gözläň indi köpräk. Dogry. Dogry diýýäňiz. Diňle. Dogry diýýäňiz.
Degişýän.
Oňa men razylaşýan şu ýerde.
Men aýtjak bolanym, bagyşla bir zat aýtjak boldumlaý. Men kän habar ugratdym-da. Oglanlardan habar ugratdym. Ýazberdi aga aýjedik gördüm. Menem ýazaýyn şoňa diýdim boli. Bolýa. Aýna bir aýdan. Aý soň ýene bir aý geçýä soraýan on aýna bir üç-dört aý şu wagt remont gitýämişin bir ýerde diýýä. Studiýa çalyşýa bolýa. Onsoň, men aýtdym, Ýazýarlar diýdi we bäý, ahyrsoň nesibe bar eken-ow diýdim-de. Şoňky ýaly, meň garaşyşym ýaly sizem birazajyk garaşyň indi. Taparsyňyz nesibe bolsa.
Men o barada hiç hili gep etjek ýaly. O barada hiç hili gep etjek ýaly. Ýöne, Azat Oramadow, men şu ýerde bir zady belläp geçjek. Nämäni belläp geçjek? Biz Meýetimi bolup ýa men bolaýyn ýa oglanlaryň biri bolsun tapawudy ýok. Size plan wagtda söz berip etmedikmi?
Ýok, o barada däl.
Ýok, ony aýtjak bolmadym.
Gep, gep şu barada gidýär, gep şu barada. Biz, mysal üçin, hawa, Ýazberdi agam ýüzlenende, Azat Orazowam, Batyr Çapaýewem ýüzlendi. Batyr Çapaýew diýýän, Batyr Muhammedowam ýüzlendi. Hawa şeýle şeýle. Men maňa ýüzlenende meň jogabym şeýledi. Nesip bolsa ilerde hökman suratda ederis. Bilýän, bilýän. Men indi Ýok. Ony bilýän. Men diýdim, mysal üçin meniň diýen, indi bilemok mejlisimdäki oglanlaryň näme diýenini. Men özüm-ä diýdim, nesip bolsa ilerde hökman Azat Oramanow bilenem ederis. Indi belli bir planlarymyz bar-da, o planlara görä dowam ederis. Siziň özüňiz bilen men gürleşemde, siziň özüňiz bilen men gürleşemde haýsy wagtda gürleşdik? Awgustyň soňy sentýabryň başlaryna zapis ederis diýip gürleşdik dogrymy? Hawa. Şu wagtam sentýabryň başlary zapis edip durus belki bu bir hepdeden çykar belki on günden çykar diýjek bolýarym zapis edildi ýöne zapis aýdylan wagtda edildi dogrymy hiç hile sözümizden dänmedik dogrymy? Mesele ýok. Men indi bärde bir zat belläp geçjekdä Men Amash Bally sözünden däne diýsem agyr bolar, ýalňyş bolar. Ýöne, biziň däp-dessurymyzda, biziň türkmenleriň däp-dessurynda bir söz berildim, şo söz ediläýmeli. Biz-ä şeýle ulaldyk, bilemok, her maşgala her hiletdir-dä, ýöne biz jem alanymyzda, türkmen bolanymyzda, türkmenlere biz-ä bir näme diýsem, bir sözüňde dur, erkek bol, aý, şeýdip öwredip, şeýdip ulaldyk-da, we hemme türkmenlerem şeýlemikä diýip pikir edýän. Sebäbi türkmen ady

Aňyrsynda ýatyr-da neme? Elbetde. Düşündim seň diýýäniňi. Elbetde. Jogapkärçilik ýatyr türkmen diýeňsoň aňyrsynda.
Taryhymyz güýçli Hudaýa şükür-de we şo şo-da boş-boşuna bolýan bir zat däl-de ata-babalarymyz şo türkmen adynyň mertebesini götermek üçin gan döküpdirler-de şo türkmen adynyň mertebesini saklamak üçin näçe işler edipdirler da indi bu günki günde de bolýa men häzir ýene köpüsi ýalňyş düşünip biler da näme amaş ballyýew erkek dälmi da men ony diýemok men ony diýjegem bolamok ýöne düşündim düşündim bilemok da maňa bir azçyk ýalňyş boldy şo da meň üçin a ýalňyş boldy eden işi bilemok özüne dogry gelýän bolsa arkaýyn
ony bara bratjan ony men gyzyklanyp göräýerin o agam meň gapdal obamda ýaşaýa.
Nalä? Men on sebäbi näme, näme üçin? Men bilip aýdaýaryn sebäbini. Ýöne bar-a oň etmezlikde däldir, netide prosta ýaltarak-da.
Indi şeýle bir zat-da, biz üçin edenok-a ony. Ol özüniň diňleýjileri üçin, özüniň agzalary üçin, özüniň muşdaklary üçin, özi üçin edýär soňunda-da. Hawa, bize-de, biz üçinem gowy şo bizde çykýar, zat etýär. Hawa, ýöne biz Näme üçin köne bir nostalgiýa ýaşatjak bolýasda, bagşylarymyzy myhman edip, şo köne aýdymlaryny täzeden bir diňleýjilerine ýatladyp, diňleýjilerine şo zamanlary ýadyna salyp, her iki tarap üçin hem bir peýdaly işdä bu. Her iki tarapyňam bir agzalary üçin, muşdaklary üçin gowy bir işdä. Biz şony etjek bolýasda, ýa biz myhma gelen myhmanlarymyza ýekeje bir ýalňyş sorag berip, näme diýsem, pes görkezjek bolmaýas. Gelen myhmanlarymyza mümkin boldugyça bir sylagly, hormatly Ýakynlaşýas. Şony diýjek bolýan-a, indi. Siziň, Aowalaý, siziň işiňiz-ä bar-a, brat. Siziň işiňiz-ä men öwjegem bolamok, ýa bir zat etjegem bolamok. Gaty gowy görýän, hormat doýýan. Hemme öňdäki aýdymçylaňam köpüsiniň halypalaryny çykardyň. Seredip otyryn, ýaşlarda-da bar. Gowy, gyzykly, hemme kişem gowy görýä, görýä. tomaşa edýär. Şol öňdäki halypalary çykarylmagynyň sebäbem indi birhili görmegiň undulyp barýar-da öňdäki halypalar. Ýatdan çykyp barýar. Döwür üýtgäp barýar, başga ýerine aýdymçylar gelýär-de. Ýöne şo zatlaryňam tagamy başga-da, olaňam diňläsiň gelýär. Indi täzeden jan berildi diýsem men ýalňyşamok şoňa täzeden. Ýaňky halypalaňam köpüsine itergi bolýar şol. Görülmek, zat etmek. Bu meň öz pikirim-dä. Görülmek uje başgaça. Uje men görýän, meň dost-ýarlarym görýärdi, eý, pylanym bar-eý, tüweleme pylan ýerde pylan edýär, çykyş edýär, zat diýip, uje ýaýraýar gürrüň. Ondan ýene-de täzeden birküç sanjak aýdym işlese, ýene-de ýaňky derejä ýetip, geçip barýanlaram bar. Atlandyryp oturmaýyn. Hawa, ýok, hawa.
Biziň niýetimiz şol. Biziň niýetimiz şo. Seň işiňe sag bol.
Täze nesile tanatjak bolýas, täze nesil bilen bir tanyşdyryp, täze nesile aýdymlaryny diňletjek bolýas. Biziňem niýetimiz şo. Bizem. Sag bol, Taňyrýalkam. Žolty pressa däl biz naborot bir ak pressa da ak media biz wapşe pressa giremzok biz media biz bir gowur iş etjek bolýasda ile halka bir peýdaly iliň halkyň içi gysman bizi görsün gülüşsün muşdaklar üçin hawa hawa hawa edil özi edil özi. Bolýar, bu ýaňky temany ýapaly. Eger bärden Amaş Ballyýewe bir göwnüne degen bolsa, zat eden bolsa, bir menden ýaşy uly, näme diýýän, izwinyýaýus, eger orsça aýdamda-da, bagyşlar, gaty görmez, inşallah, düşüner meň ýagdaýyma, men niýetime düşüner, inşallah.
Edip bolsa. Azat Oramadow, indi birazjyk agyr soraglara gelýäs. We soragym şu, ogurlyk aýdymlara näl garaýaňyz? Ýa.
Ogurlyk aýdymlara Rozik jan näýleýin. Edil toýlar zatlar üçin-de ýa bir konsertler üçin gyzykmak üçin ýa gyzykdyrmak üçin her kim bir isleýän diňleýän aýdymy bar, diňleýän bagşysy bar. Ony ulanyp bolar. Hökman ulanmalam bolar, ulanybam bolar, başga ýurduň aýdymlaryny ýöne edil perewod edip aýdýaňa şony türkmençä geçirip. Ýa-a.
Göni göçürip aýtsaň. E şo jaş ýer kyn-da. Men hiç zadam diýemok diýen umumy özümem şony ýa göçüribem gördüm, göçürilýärem ýöne diýjek bolýarym şo jaş ýeri. Agsatýa-da, gidip bolanok-da, bir ýerjikde stop bermeli-dä ony, aňa ýurt indi tüweleme döwür ösdä-ow. Bir zat goýýaň, dünýäň ýüzi görýärem, diňleýärem. Onsoň. Edil özi.
Aý.
Bolsa özüň etseň gowy. Oňarsaň-a. Oňarmasaňam, näme diýeýin. Aý, oňarmasaňam, aýtmasaňam bolýar-da, bilýäňizmi? Eger awtorskiý ýazyp oňarmaýan bolsaň, men diýjek bolýanym-da, eger awtorskiý ýazyp oňarmaýan bolsaň, Şo bolýa toý ol bol elbetde aýdylýa oba seýa toý eýeleri planynyň aýdymyny islýa aýdyp ber aýdyp berýäň o bolýa. Awa awa. Ýöne eger awtorskiý aýdym oňarmaýan bolsaň köpçülige hödürlemeli däl elbetde bu meň pikirim her kimiň öz pikiri bar her kimiň özüniň agy bar her kimiň özüniň garasy bar men indi öz pikirimi goşýan siziň pikiriňize näme diýýäňiz.
Aý gowy dälda. Gowa däl şonda bilýän. Wally Wally. Dowam etdik. Diýeli, wagty yzyna alyp bolýarmyş. Aý, şeýle bir apparat bar diýeli, maşynka bar diýeli. Nämäni üýtgedesiňiz gelýär? Ýa gelerdi?
Hiç zadam üýtgedesim gelmez.
Şo bir diýeli iki müň sekiz, iki müň dokuzynjy ýyla dänip, dönüp gelip, Şu mediany, ýaňky klip, aýdymlary täzeden has güýçli, has batly işläsiňiz gelmezmi?
Häzirem edip bolar isleseň. Hökman ýyl dolamak däl-ä oň üçin. Ýyl dolamak näme gerek. Häzirem edip bolar. Çynyňy edip, ine nesip bolsa ýaňy aýtdym-a şu Alla ýol berse uly söze toba nesip bolsa. Allajan işimizi rowaç etse saglyk berse Rožikjan hemmesine ine şu muşdaklanmada aýdýan sizedem nesip bolsa dost ýarlamam eşder şuň üsti bilen nesip bolsa gowy täzelikler eştjek inşallah hökman bir hit edinerin ýöne ondan soň onsoň ýaşym bir çene baryp aýdym taşlamakçy bolsam ondan soň taşlaryn ýöne bir hit edinerin Alla ýol berse. Gowy niýet. Gowy niýet. Dowam şu niýet bilen dowam etseňiz hökman bolar.
Azat Oramadow siziň üçin güýç näme?
Güýç. Ýagny siziň üçin güýç nämede? Güýç
ynamda. Ynamly bolmaly. Bir zada ýetjegiňe ynam etmeli. güýç. Meň pikirime şol. Ondan galany birleşýän güýçler bar, zähmet. Her güýçler onuň toplanmaly-da. Ýöne esasy güýç ynamly bolmaly. Bir zady etjegiňe ynanmaly. Alladan, Hudaýdan diläňsoň, enşalla, boljagyna ynanmaly. Ynansaň bolýar. Ynamda. Dogry, ynam. Ynam, dogry. Durmuşda nämeden gorkýaňyz? Durmuşda.
Durmuşda. Şu kazamdan gorkýan, başga gorkýan zadym ýok.
Azat Oramadow, şeýle bir agyr notadan çykaýly we sizden, men bilýän, aýdymlaram ýükleýäňiz we men köp eşitýän janly sesde. Halk aýdymy düýbünden oturdyp aýdyp bilýämişiňiz. Hawa zapislarda diňleýäs hawa. Eger mümkin bolsa şony janly diňlesek. Halk aýdymy. Meň iň gowy görýän şahajygym habarsyz galma gepleşiginde halk aýdym taýyn.
Boldy haýsy halk aýdymy aýdyp bereýin.
Siz özüňiz saýlaň haýsyny gowy görýän bolsaňyz şony aýdyp beriň.

Eý dostum begler eýip bileni. Boldum dos. Tüweleme, tüweleme.
Sag bol. Berekella. Sesiňize saglyk. Sesiňize saglyk. Berekella. Tüweleme saglyk. Indi gowy nota geldik. Mundan dowam edýäs. Iki sany soragymyz bolýar. Ýöne jogap birini saýlamaly. Hökman birini saýlamaly. Taýyn bolsaňyzam başlaýas.
Taýyn.
BMW-mi ýa Mercedes? Mercedes.
Messi-mi ýa Kristiano Ronaldo?
Ronaldo.
Habib-mi ýa Konor?
Habib.
Futbolmy ýa UFC, ýagny MMA?
Ikisem däl.
İkisem däl. Yöne Habib, yöne Cristiano Ronaldo. He? Devam ettik. Ova yaşayışı mı ya şehir yaşayışı?
Ova.
Ova yaşayışı. Gök çay mı kara çay?
Kara çay. Kara çay. Kara çay mı kofe mi?
Kara çay.

Elbetde, halypalaryň ikisiniň hem e, aýdyşyna sözümiz ýok. Ýöne hersiniň özüniň ýoly bar. Siz pälwan saýladyňyz. Şeýlelik bilen iki soragly, ýagny bir jogaply e, rubrikany tamamlaýar. Azad Oramazow. Aýtjak, goýjak sözleňiz bar bolsa, biziň muşdaklarymyz üçin, ýagny biziň agzalarymyz üçin, öz muşdaklaryňyz, diňleýjileriňiz üçin, sizi diňläli.
Ilki bilen Media TM agzybir kolektiwiňize, ähli awa bileje zähmet çekýän ýoldaşlaryňyza size üstünlik arzuw edýän, siziň agzalaryňyza üstünlik arzuw edýän, şeýle hem şu gepleşigiň üsti bilen ähli muşdaklarymyza Ähli ilimize günümize dünýädäki gowy zatlary arzuw edýän Allajan öý ojaklary abadan bolsun abat gowy arzuwlar nähili gowluk babasy Allajan şu ähli gowluklaň hemmesini watandaşlamyza ilimize günümize Muhammet ymmatymyza hemmämize gowy arzuwlary dileýän Allajan ýüregimden ýagşy arzuwlar janyňyz sag bolsun. Köp sag boluň, köp sag boluň.
Aýdyňyz bolsun, amin. Nesip bolsa, menem bärden goşup geçeýin, elbetde, häzir sizi ýazga geçirip duran Maryda iň bir gowy studiýalaryň biri Täsin studio, Berdinazar, Şatlyk, oglanlar minnetdar.
We bizi ýazga geçirip duran Meditm Production, hawa, biziň ýazga geçirip duran Meditm Production-yň kömegi edýän biziň türkmen organizasiýamyz, türkmen toýlary üçin Stambulda Doly şekilde organizasiýa gurnadyk, hemme zat gül ýalak, bize ýüzlenip bilýärler we we Türkmenabatkargo eger Stambuldan Türkmenistana bir zat ugratjak bolsaňyzlar, Türkmenabatkargo ýedi ýügrimdört siziň hyzmatyňyzda we elbetde biziň türkmen tagamlarymyz näme Ýeni Kapydaky Fiçhaus. Azat Oramadow, Media Tma adyndan size biz Oglanlar we Medetiň muşdaklary bolup, köp köp minnetdarlygymyzy bildirýäris gepleşigimize sözümizi ýykman, myhman bolanyňyz üçin. Pikirimçe gepleşik gyzykly boldy siziň üçin hem, biziň agzalarymyz üçin hem. Geleniňiz üçin köp sag boluň we şeýle media işlerinde, mediada, toýlarda, doglan günlerde diňe şatlykly günlerde görüşmek miýesser etsin, nesip etsin. Ämin. Ämin enşalla. Gowy arzuwlar, ýurt parahat bolsun, Awa täsin studio bagyşlarsyňyz. Bular öz oglandan bolunsoň wara şu wagt birden aljyrap ýadyna düşdi. Taňyrýalkasyn. Ýok täsin studiýa men aýdaryn minnetdar diýip. Arkaýyn boluberiň. Gowy arzuwlar. Minnetdar ýatlap çagyranyňyza. Taňyrýalkasyn ýene bir sapar. Allajan şu ýoluňyzy açyk etsin. Hudaýdan tarabyňyz açyk bolsun. Ýurdumyz parahatly bolsun, Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz ömürleri uzak bolsun, Watanymyzda, dünýäň ýüzünde diňe toý bolsun, goh bolmasyn, goh gerek däl. Diňe toý bolsun. Elbetde. Diňe toý bolsun, dogry diýýäňiz. Diňe toý bolsun. Onda şeýle, gowy bir notada siz bilen sagawlaşýas. Görüşýänçäk hoş sag boluň. Sag boluň. Toýda görüşeliň. Taňyrýalkan.
Dostlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna, ýagny gepleşigimizi tamamlamaly ýerine gelýäs. Men Azat Oramanowyň YouTube sahypasyny, Instagram sahypasyny belläp geçerin. Eger kyn görmeseňiz, hakyky muşdagy bolsaňyz, hakykatdanam Azat Oramanowy hormat goýup diňleýän bolsaňyz, Agza bolup gollap bilersiň. Siziň agzalygyňyz gollaýar we bärden beläke çenli araňyzda bizi birinji gezek görýän bolsaňyz ýa-da kanalymyza agza bolmaýan bolsaňyz bize-de agza boluň. Dostlar näme üçin her gezek mejatymyza, habarsyz kalmada agza boluň diýýänimiziň sebäbi siz agza bolsaňyz teswir, laýk maýk bassaňyz biziň ýutubdaky statistikamyza kömek edýär we wideolarymyz has gowy görülýär, bu-da bizde höwes döredýär size has çalt-çaltdan, has tiz-tizden